Mũndũ ũmenyerete kũgerera barabara nene ya gũthiĩ Thĩka no aheane ũira atĩ maũndũ matikoragwo mahana ũũ haha Gĩthũrai gĩa 45. Kuma ũmũthĩ, ĩno nĩyo mbica njerũ. Mbathi iria itũ iria ikuagĩra thi barabara-inĩ ĩno na gũcũngĩrĩra mũhatĩkano mũnene rĩu nĩ ithamĩirio thitĩnji-inĩ njerũ nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu. Stage ĩyo tũtũrĩte tũmĩetereire mĩaka mĩingĩ na ndĩrĩ yakinya, no mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ ngari citũ nĩ cirĩkĩtie kũingĩra gũkũ ciothe, mbathi cikaingĩra gũkũ. Nisa nĩ ciaingĩra gũkũ na itumĩte kũrĩa bara kũhinga njamu na gũtigũcoka gũkorwo na maũndũ maya maingĩ ma andũ gũkuagĩrwo bara na kũringwo nĩ ngari magĩthiĩ gũkuĩrwo bara. Mũrũgamĩrĩri wa kĩharo kĩu nĩ ahĩmbĩirie mogarũrũku macio, akiuga wĩra wa kũrũgamĩrĩra kĩharo kĩu nĩ ũkũhũtha. Wĩra nĩ mũhũthũ rĩu tondũ nĩ tũratũraga wĩra mũritũ mũno harĩa barabara nĩ ũndũ wa gũtinda tũkĩhĩta ngari imwe imwe citiretĩkagĩra kũingĩra stage nĩ kwaga stage, kwoguo barabara ĩrarĩ o nini. Stage nĩ yoka. na gũkagĩa atĩ na stage ya tukutuku ya andũ a nduthi ya kĩrĩa ya mbathi na hau tũgakenio nĩho na tũgakĩrwo kĩoro haha nĩ tũk- nĩ tũkenetio nĩ ũndũ ũcio biũ biũ biũ biũ Nda- ndĩ ta ndereba wa tuktuk nĩ ndĩrakena mũno tondũ nĩ tũcokanĩrĩirio handũ hamwe andũ a ũkui makaigwo handũ hamwe Tumekuwa na shida ya stage, stage hatukuwa na choo. Saa hii ukiangalia kwa choo na tumekaa hapa siku tatu, tuko na choo mpya iko hapa mbele yetu.

Ona magĩkenagĩrĩra mogarũrũku maya, ene biacara arĩa makuhĩrĩirie bara kũrĩa mbathi ici irakuagĩra maugĩte biacara nĩ ĩthiĩte thĩ. tũrathũkũma na korwo twetheirwo thoko tũgetherwo na kũu mbathi ciatwarwo rĩ nona arĩa maroka magaitwo nĩ mbathi nĩo mangĩkorwo magĩtũgũrĩra Rĩu gũtirĩ andũ tũrona tondũ wa mbere mathi maitũ ona kũrĩa gũtirĩ handũ tũngĩthiĩ na kũu nĩ kũihũru nĩ kũnini koguo twakĩrwo thoko. Mwena-inĩ wao makanga marĩa marethagĩra mbathi athii maugĩte mogarũrũku maya nĩmamathũkĩirie wĩra amu rĩu mbathi icio irĩkuaga athii na mũtaratara. Andũ aya maihũragia mbathi ĩ tũkoragwo tũrĩ andũ hakuhĩ mĩrongo ĩnana nona na rĩu ĩ the moment andũ acio maingĩrio haha thĩiniĩ ĩ nona nĩtũrahinyĩrĩrio andũ ithuĩ handũ wa kũihũria mbathi tũraihũrio tũrĩ andũ ta ana na mbathi tũihũria harĩa bara-inĩ ĩratiga ciringi kĩ igana rĩmwe kĩrĩa kĩngĩ magĩrĩirwo gũkorwo magĩtũhingĩria thaa ici nĩ mba- nĩ matũthondekere njĩra ĩno ya kũco- eh, ya kumĩra nĩgetha ngari citige gũkumagĩrĩra service line ikaumagĩrĩra highway nĩgetha itige gũkirindi jamu harĩa mwena wa kasarani hau Endia a thoko onao nĩ merĩgĩrĩirwo gũthamĩrio mũgũnda-inĩ ũrĩa ũrerĩkana wagũrirwo nĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu. Hau kabere ndingĩrahotire kũrũgama haha ndũgamĩte kũhĩtũkĩra mũhatĩkano wa ngari, nduthi, tuktuk ona kana athii. No rĩu kũhĩtũkĩra mũtaratara wa thirikari ya kaunti ya Kiambu, barabara ĩno nĩ ĩtherete. Handũ-inĩ ha Inooro TV, ngetwo Mũthoni wa Wangari.